Şü ye çuang xia le bu xiu de gong xun, wo gen shi fei chang jing pei. Ol türkmen halkynyň sazyny baýlaşdyrmakda genji hazynasyna ýetip bolmajak işleri edendigine guwanýan. Onuň döreden sazlary türkmen halkynyň hem medeniýetiniň iň gymmatly baýlygydyr.

Altmyşynjy ýyllaryň ortalaryndan başlap Nury Halmämmediň döredijiliginde kino üçin saz ýazmak esasy orun tutýar. Kino äleminde işlemek kompozitora köptaraplaýyn synagy geçirmäge, eserleriniň owazyny eşitmäge, Hakyky gurallaryň heňlerini barlamaga, döredijilik gözleglerini özgertmäge mümkinçilik berýär. Kompozitor Şükür bagşy, Aýgyt lädim, Sahawatly deňiz, Magtymguly, Mukamyň syry ýaly ençeme filmlerde bize aňrybaş ajaýyp eserlerini miras goýdy. Nury Halmämmedowyň sazlary bu filmleriň hersiniň özüne mynasyplylygy bilen olaryň meşhurlygyna, olaryň üstünligine belli bir derejede goşant goşdy.

Şükür bagşy filminde ýaňlanýan sazlaryň esasy pikiri adalatlylyk we uruş getirýän ýamanlyk bilen göreş bolmaly. Sen perwana, seniň hoşamaý sazyň ganatlaryň şugullusy mysaly, edýän pikiriň bilen tutýan maksadyň, Ot yşygyna maýyl perwana ýaly. Nämä ymtylýarsyň? Ýylamy? Ýagta? Olar ýakar seni. Onda ýok hata. Şükür bagşy. Siz düşünýäňizmi? Beýik sazandarlar mydama baky mawzug bolan ýagşylyk hem ýamanlyk mawzugyny çözmäge ymtylypdyrlar. Entek dünýäde şu häsiýetleriň ikisem barka, häzirki zaman sungat ussatlary şol umumy, ýagny kesgitli bolmadyk mawzugy aýyl-saýyl diňleýjä ýetirmeli. Meň kino bilen bagly ilkinji düýpli işim Şükür bagşy filmine ýazan sazym boldy. Polat Mansurowyň Şükür bagşy kinofilminiň esasy magzugy saz. Ýagşylyk, ýamanlyk. Dogrusy, şo filmiň sazyny ýazmaga maňa ynananlaryna men az begenmedim. Sebäbi bu kinonyň düýp mazmuny haýyr bilen şeriň göreşi, uruş we parahatçylyk. Men bu ägirt mawzugy çözmäge köpden bäri hyýal edip ýördüm, ýöne ony beýan edere takyk hem Janly bir mysal, ahwalat, edebi ýaş şekil düşegini tapman ýördüm. Galyberse-de ýene bir bagt kino, saz hakyndady. Gadym Pigmalionyň öz daşdan ýasan zenan heýkeline Jan berşi ýaly, bu ýerde-de saz oraşan güýje, janly güýje öwrülýär. Gelşirip aýtsam, saz döş gerip, ganly söweşiň öňüni alýar.

Men bu filme ähli yhlasymy, höwesimi siňdirdim. Käbir döredijilik adamlarynda bolşy ýaly, filmiň sazyny ýazyp gutaramdan soň, men öz kalbymda şeýle bir boşluk duýdum, göwnüme bolmasa indiden beýläk ýekeje-de saz eserini döredip bilmejek ýalydym. Geler diýip ýüregim umytdan doly Sen onsuz ýalňyz sen hiç kararyň ýok Sen urunýaň kelle döwýäň gelenok Kyn günüň dostlaryň gelmeýşi ýaly. Hernä şol öwrülişik wagtlaýyn eken. Gylyçlaryny eredip orak ýasamaga çagyrýan şol filmiň ähli tarapdan milliligi hemmelere mälim bolsa gerek. Dogrudanam eser ilki bilen milli bolmaly.